avuxeni maxaka ya ntondo ka hambanahambana vito ra mina hi mina mandlele gere gingirikani wa ka maxava ni kha ni mi amukela swinene ka nkanelo wa gingirikani a hi dyeleni namuntlha hi la ku vulavula hi ku i ncini lexi endlaku swi tikomba hi nga ku ku na ti-artist leti nga ri ta mbombomela ka music wa xitsonga traditional music especially loko yi langutaka ku endla album leyo hisa mi kuma va va ku album yeleyo ya qualify ku va ku i best album so la hi vulavula hi swona um so ku na munhu wo fana na phesi mfana ku na munhu wo fana na mansor n'wachawuke eh, dr joe shirimani na mansan glen i vanhu lava ni nga va hlawula hi ku lexi endlaku ni hlawule vona i vanhu lava ku nga khale va ri ka muziki wa xigaza um ka muziki wa xitsonga so ni twi nga ri swi fanele loko hi hi va hlela hi va kanela namuntlha na swi ta namuntlha swi ndla ni kuma ti-enemy to talo namuntlha la ka xo leyiwa a ni kuma ku van'wana va nga swi teka personal wa vona so a ni lavulavula hi ku um i ncini lexi ndlaku swi ti kuma hi nga ri va mbombomela especially loko hi langutaka ku endla a best album um loko vulavula hi best album hi vulavula hi ku i risimu i hi vulavula hi album leyi mi kumaka ku vanhu vo tala va yi tlanga and a va va skip risimu loko va kha va yi tlanga um ni nga nyika xikombiso hi album yo fana na ndhambi ya mr post leyi nga huma 2019 album leyi loko swi kuma ku loko khe i tlanga loko ku ri ku wa yingisela mr post i ta kuma ku swa ku tikela ku i skipa tinsimu so a ni lava ku vulavula hi vona ku hi vanhu lava ni hi hi dyondzisana maybe na mina ni dyondza na n'wina mi ni dyondzisa ku la ka ti-comment comment down below don't, don't be scared to comment if you haven't subscribed please do subscribe and also hit the notification bell ku loko hi ndla show ta hina we nga titimeli nga sayela ndzhaku nga sayela ndzhaku so a hi sunguleni a hi languteni munhu wo fana person fana Principal hi n'wi tive khale mhani khale ri kona hi xifaki mama yi lawoni tsona xifaki yo talo you know i risimu leri ri nga duma swinene ra ra Pressing Fana ende handle ka swona ku na ti-album leti leti nga huma ta kahle swinene to tsakisa mara swi tikuma ri hi ku ya ka malembe lama nga ku teni ka malembe ka malembe lama ha ku hundzaka nyana nga ri se va saka swintsongo buti Pressing Fana la xana lava hi va hi va kanela kahlekahle loko ni langutini vona na mhani for n'wa chauke nga ri va fambelana swiphiqo leswi va nga na swona kumbe leswi swi endlaku ku swi swi rhalanganyi leswi nga ri swa swa va kanganyisa ya kahlekahle rito ra kahle rero swilo leswi ni twinga ni twaku hi nga ri swa va kanganyisa ku va va kota ku humesa album leyi va nga ta ku is best album i mhaka ku va fana hi ndlela leyiwani for example mi ta kuma ku munhu wo fana na persin fana va va tirha na events mabasa ne ka album yin'we mi kuma ku va tirha na na na na na na na events mavasa ivi va tlhela va tirha na na munhu wo fana na prince rhangani kumbe na another producer ka album yin'we mi kuma ku va va tirha na vanhu va three kumbe four mara va kha va va kha va producer album yin'we ende swilo leswiya swi endla ku loko se munhu a xava album a yingisela mi kuma ku ti-sound ta kona ta hambana ende swi endla ku munhu a va confuse ku ri kahlekahle what is the theme of the album what was the intention of the album xikongomelo xa album xa ku ri ncini na ku loko ni yingisele album hi ku angarhela hinkwayo yi yi yi twala njhani album hinkwayo loko yi helerile so mi kuma ku swi fika swi fika swi va kanganyisa hi ndlela ya ku ku va na ti-sounds to hambanahambana kuma ku sound yo yo huma ka rhangani yi fika yi yi kwetlembetsa na sound yo huma ka events mavasa ka mabevana um mi kuma ku sound yo huma ka producer yin'wana yi fika yi kwetlembeta na sound yin'wana kwala ndzeni ka album yaliyi kuma ku i twa ti-sound ta four kumbe three ka album ya yi one se ni ti u nga ri i xilo lexi xi xi va kanganyisaka um vanhu lavambirhi um ku nga phenseni fana na manflora manflora va tala ku tirhana events dr nana mosesh kumbexana va tlhela va tirhana hlawu the gupta um kuma ku ka album yin'we va va tirhana na maybe plus minus five producers kumbe four so nti u nga ri swilo sweswo swi endla ku music wa vona wu wu va wu wu kanganyiseka leswaku loko i lava ku yingisela album i heta i ta twa ku ba tinsimu ta ta three kumbe two mi kuma ku ti huma ka producer yo karhi hi tuma ka producer letin'wana kuma ku a ti endla ku album yi saka ma swona so a ni twa hi nga ri maybe loko vanhu lava vona a va kota ku va tirha na na producer yin'we ku va endla album yin'we hi ku kha ku tirha producer yin'we ntsena va nga katsakatsi ti-producer letin'wana maybe swi kahle ku loko va tisa ti-producer letin'wana ku va ku ri vanhu lava va nga ta fika va tisa ndleve just ku va kota ku maybe a hi lunghiseni laha na laha mara ku nga ri vanhu lava mi kumaka va nga endla risimu maybe va endle five songs then mi kuma ku maybe for example um mi kuma ku muzesh u ndle three songs then hlavu a ndla two ivi doctor nana a ndla three then mabevana a ndla eight kumbexana a ndla six ma swo se swi kuma ku swi ndla ku tisounds ta vanhu lava ti fika ti tlumbatlumbana laha ti fika tihlangana ti ndla nga ri album nga ri a yi tshamisekanga mi kuma ku karhi yin'wana na mastering leti ti nga huma ka producer yo karhi ti le henhla letin'wana ti ti huma ka producer leyin'wana ti le hansi se ni twinga swilo leswi swi va kanganyisa lero loko a va kota ku swi lunghisa ku va tshama na producer yin'we va tirha na yona va ze va heta album hinkwayo ni twinga leswi a swi ta swi ta swi ta lungha a swi ta lungha Eh, loko hi ya ka munhu wo fana na maybe ni nga vulavula mani dr joe shriman Whew, dr joe shriman it's, it's sad because dr joe shriman i munhu la nga na experience i mean i munhu loyi is a, is a well rounded producer ka xitsonga traditional music and eh, a vo endla music wa xigaza ntsena ni tin'wana ri va na experience ya ku endla kwaito you know marabenta disco all those kind of music so i munhu la nga na experience mara loko swi ta ka ku producer album ya vona i'm talking about this album mi kuma ku se va va va karhele loko se va va humesa ya vona ni twi nga ri because hi march va fanele va humesela mr post ivi ku ta mafamba ku nghenelela va samson ivi ku ta kk xirimani hala tlhele ku na psychology then eh, ku swo swanhu vele khombo xirimani u hi siyile me so rest in peace mi kuma ku va va produce ti-album ta seven kumbexana six kumbe six or seven wa ti-album oh ku na brace chirimani sweswiwani so mi kuma ku loko se va endla ya vona ku va ku ri ya vo eight va va karhele and you can see ku loko se va humesa ya vona album it's a rush rush you know um and loko i yingisela album ya vona wa swi twa ku nga ri album leyiwa a yi lave ku va yi tshameriwa ya na xinkadyani va va va hunguta laha va ngetela lani va lunghisa laha va lunghisa lani a va kumangi nkarhi luwa ewu eh, plus na prince rangani as well ni rivele na prince rangani so kuma ku va va tirha na vanhu vo tala leswi leswi ndlaku kuma ku loko se va humesa ya vona album yi va yi saka cause va va va hele energy kumbexani the, the juice is already used up lowu hikuva va va va va humeselela vanhu lava van'wana and kuma ku a ku va vanhu lava ni nga va hlaya ntsena va humesa kona ku va tele van'wani va yisaka ti-album ka vona ku va va va va lunghisela la na na laya ni kuma ku sa va ha na nkarhi ku va va va humesa ya vona album lero leswi swi hi vitana swi hisaka ka xivutiso xa ku xana is it time for for him to just focus on producing Uh, not disputing the fact that loko va nghena ka risimu va swi kota ku nandzihisa swilo ma vona va swi kota ku loko risimu ri endliwini va fika va ri chelachela swinyanganyisi lani ri nandziha swinene va swi kota ngopfu sweswo and i think he's the only producer loyi ni twaka i nga ri va kota ku endla sweswo ka music wa xigaza and uh, it's a pity ku loko se va endla ya vona album se va va karhele eh, ku se va fanele va humesa and nkarhi wu fambini december ya fika ti 26 you know va ta jahi va laya ti-album on so ni tiva ri swa swa va kanganyisa swilo leswiyani um loko ni ta ka mhani sun glen hmm. this one is a tough one because she's my favorite artist you know i love mansan glen Uh, na vona ti nga ri va na swilo leswi swi va kanganyisaka ene swi endlaku na music wa vona wu ya hansi a ni swi tivi ku ncini maybe because va na va na market ya vona wa swi twisisa a ni ka xitsongo ku na market yo karhi ende mhani sandlel va na market ya vona vanhu vo tala va chinga laha handle va ku if loko mujita a tlanga risimu ra mhani sandlel swi vula ku munhu yaloyi gay so mhani swi tivi ku ri swilo swi nghenelela kwini mara she's called beyonce you know even beyonce

Eh, ni nga mi nyika eh, xikombiso ka album leyi nga huma hi 2018 ya xigege leyi nga na xigege eh, leyi nga na mbyana mbyana nge vukuli movha lowu nga yima ndzi yi ta vukula lowu fambaka xim you know you know that haye hayelele xigege wanavelu you know that song very nice song but loko i langute album ya vona hi ku angarhela can you say is the best album can you say is the best album loko hi compete na ti-album hinkwato i nga yi hi ku languta ku male or female loko i languta album leyani can you say is the best album na um mara leya ya 2019 i feel like maybe uh, i could say she, she, she, it, it can contest because it's quite a strong album mara ni ti nga ri ku na tinsimu tin'wana kuma ku ta saka you know eh, na kuma ku na voice ya vona nkarhi wun'wani ka tinsimu tin'wani a ti a yi a yi twali hi leswi ni hi swi tivisaka swona mm, ku fanele ku ni mi nyika xikombiso kala ku na album leyi nga ndliwa va nga feature na khavisa liya ya khavisa liya va nga ndla xi ni werile mm, voice ya mhansani dlan hi liya hi swi tivisaka swona eh ka risimu ra xigege hi leswi hi swi tivisaka swona you know eh ka mbyahana hi leswi hi swi tivisaka swona leswo loko ku languta risimu letiyani ti sasekile mara loko u languta album hi ku hi ku angarhela can you actually say i album yo- yo- yo- yo tiya swinene na leyi ha ku humaka sweswiwani can you say i album yo tiya na those are the questions i have about this artist and we love this artist i mean um, i'm not actually against any artist out of the ones that i actually mentioned here um, a a ni ni ni ni nga vulavuli beni na hingani ni nga vulavuli beni na hingani um but i just feel like when when, when you want to talk about beni na hingani i just feel like beni na hingani is a great singer you know ku ni twi nga ri loko swi ta ka ka ka male artist hi ku yimbelela ngoma hi ku vuma ngoma beni xa yimbelela va ka hina mara loko ni twa ka ka ka mhaka instrumentation

ku ri ku i vula ku you know what this song is actually the best song of 2019 you know this is the best song of this year you can ka those ka those people same thing you know ka ka munhu fana phesi mfana um which song can i give an example exe fenter fenter exe fenter hayilava misava ya you know hi nyikeni you know that song it's, it's a song leyi kuma ku ri nga compete ka ku va best song mara loko yi langute album yi ku angarhela ra qualify album hinkwayo ku yi va best album na ene eh, unfortunately loko munhu a yingisela music i yingisela music per album a hi yingiseli tinghoma there's a huge difference ku na vanhu lava endlaka tinghoma ka xigaza we know vanhu lava endlaka ti-remixes va endlaka ti-xigaza dance vanhu lava to hatlisela letiyani ni nga ni ku ku nyika xikombiso dj nature va swa swa swa you know va kona vanhu vo tala va endlaku you know swichukelani swichukelani swa you know those people actually make va va endla tinghoma va endla best songs great songs of they don't even care about the album they care about they have to make a hit

ni just release songs like leswi swi endlaku hi ti-hip hop artist na ti-r and b loko ya a america they just release a song kuma ku ri trenda the whole six months or the whole year then munhu a dya mali yo hi rona sineriya ntsena a nga humesangi na album kuma ku i na two years munhu a nge se humesa album u yo humesa tinsimu timbirhi kumbe tinharhu ntsena leti ti nga ku n'wi khuveni Or this is so is it time maybe is it is it time for us to say a hi tshikeni swa ti-album hina ni ta ku endla tinsimu na hina ni ta endla tinsimu na hi ti-release ya hi toxa ka ti-itunes na na ti-online stores because vanhu vo tala va complaina laha handle va ri music wa xigaza a wu kumeki online vo tala mara ni twe a ti-artist tin'wana ti-complaina hi hi online kuma ku very eh nkingha ya ku va va hoxa ti-album ta vona online van'wana i ku kuma ku ku ko xava vanhu va va va hundred kumbexana ku xava vanhu va twenty lavan'wana va a va a va kona they are not yet using those uh, facilities so kuma ku ku va a challenge ku va i hoxa music laha cause i swi lava mali ku hoxa ku hoxa album hinkwayo laha ndzika a ichumi kumbe ka ti-google play na yini yini so mara that's my question ku ri xana vanhu lava va va producelaka va karhele kumbexani swi kahle ku va tirhisana ta na producer to tala na mi kuma ku va endle three songs va endle three songs va khumba va swi katsa hinkwaswo va endla album is that how is done is that is it working is it really working i'm not sure if it's working so those are the questions i have about this artist and i just hope that uh, ni nge vi na ti-enemies to tala because i already have enemies mara ni tlhava kumbe mi ta swi twisa ku ni vulavula yini ku ri um munhu wo fana phesi mfana mhani fana rin'we chauke doctor joe xirimani vanhu lavani va ni twi nga ri va saka and eh, minkarhi yin'wana u kuma ku hayi ku they are bad and, and also it's not like na ti-producers leti va ti tirhisaka they are bad it's just that ku va ku na ti-sound to hambanahambana van'wana u kuma ku for example dr joshua nhlamuserini a ni nge zi ni tshakasela sweswo so hi leswi ni lava ku vula swona namuntlha ku ri um